Ie, mae Calan Gaea wedi landio eto, hoff ŵyl Americanwyr a perverts y byd drosto. Peidiwch chi a deud bod ni yma'n fideo wyth ddim yn neud ymdrech. Ie, fi wedi troi lan fel hoff superhero pawb, ond am pob un superhero arall, pwy yn y byd wyt ti wedi troi lan fel? Helo! You daf pris o fideo wyth jawch! Assassin's Creed! Glei? Ac erbyn rioed wedi gweud glei. Twat.
Pa amser gwell na hwn i drafod y gema arswyd gora, y gema na sy'n neud i chi neidio allan o'ch croen mewn braw, troi'r golau ymlaen yn ganol nos, ella neud damwain fach yn y'ch trowsus. Dim yn sŵt fi, gobeithio. Tri ydyn nhw i fod yn benodol. Chwech.
Chwech. Chwech.
Pa le gwell i ddechrau na'r gemau Silent Hill? Mae 'na ddigon o ddewis, ond yn y rhan fwyaf o'r rhain rydych chi'n crwydro drwy dre niwlog yn ymladd nyrsys heb wynebau, plant bach creepy efo cyllyll, a dynion efo pyramid fel pen, oherwydd Japan. Fy hoff un i, Silent Hill four The Room, lle dych chi'n styc mewn un stafell am ddyddiau, heb fwyd, na diod, efo chi'n llefa yn dod yn fwy ac yn fwy real. Ie, fy ffans o Game of Fideo, fedrwn ni uniaethu efo hynny, ond nid dyna'r byd mwya' dychrynllyd mewn Game of Fideo chwaith. Naci.
O na.
Croeso i Kirby's Dream Land! Ond dyw hwnna ddim yn... Byd lle mae creaduriaid bach diniwed jyst yn meindio'u busnes cyn i blob mawr pinc... Na, dwi'n gweld beth sy'n digwydd fama... eu hwfro nhw fyny, sgen Hieronymus Bosch ddim byd ar hyn. Reit, digon.
Eternal Darkness ar y Nintendo GameCube, gêm oedd ddim yn lwyddiant mawr nôl yn y dydd, ond sy' wedi magu dipyn o ddilyniant cwlt erbyn heddiw. Mae 'na fwystfilod a zombies a chrynod mawr, ond mae'r gwir arswyd yr Eternal Darkness yn seicolegol. Ar adegau, fydd y gêm yn ychwanegu synau sibrwd, llefain, sgrechian, a drysau'n slamio, Ac yn gwneud i'r camera ymddwynnu'n od fel pennod o'r hen gyfres Batman ddim mynd yn wrong. Ond y peth mwya creulon nath Eternal Darkness oedd cymryd arno ar adega pwysig bod y gêm wedi torri. Ar un pwynt nathon nhw hyd yn oed rhoid neges ar y sgrin yn dweud bod y memory card wedi weipio a fod rhaid i chi cychwyn eto. Techneg effeithiol.
a gwreiddiol, a gynti'n enwog hyd heddiw. Ond dydy ychydig bach yn rhy greulon. Mm, pa fath o ddiawliad sadistig fydd yn neud y fath beth? I am bread! lle chi wedi'ch troi'n ddarn o fara ac yn gorfod gwneud eich ffordd rownd rhyw hellscape o gegin y tu mewn i'r tostiwr! Ie, eto ddim yn gêm arswyd, Dad. Jam! Jam ym mhob man! Wrth gwrs bod 'na dim trafodaeth o gemau arswyd yn gyflawn heb drafod Resident Evil. Ond gawn ni beidio sôn am Resident Evil chwech, plîs. Fi jyst moyn anghofio am yr un yna. Digon teg. Na, y gemau cynta yn y gyfres ydy'r clasuron. Pwy all anghofio cael pentre llawn nytars efo bwyelli a pic ffyrch yn rhedeg ar ych ôl chi yn Resident Evil four? Neu'r darn yn y cynta lle mae'r ci yn eiddo drwy'r ffenest? Ie, mae Resident Evil yn dipyn o glossus pan mae'n dod i byd y gemau fideo. Mae fel Night of the Living Dead, Friday the Thirteenth, Frankenstein a The Thing wedi rolio mewn i un.
Dyna pam da ni yn Fideo Wyth yn oed i dim cyn enwi Resident Evil fel y gêm arswyd pwysica erioed. Wel.
Bron. Bron? Hatoful Boyfriend. O! Daf, dyw hwn ddim yn edrych fatha gêm arswyd chwaith! Nag yw, wel yn hwn chi'n chwarae'r ferch ola fyw yn y byd, yn gwneud eich gorau i rhamantu colomennod mewn ysgol uwchradd. Ond, d- dwi'm yn dallt. Ma' fe'n hit mawr ar-lein.
Pam?
Pam colomennod? Be' sy' 'di digwydd i'r ddynol ryw? Pam bod y gêm 'ma 'di cael ei wneud o gwbl? Pam, Daf, pam? Ie, oherwydd Japan.